right continuation ya test 1 ne ra imeka question 11 so we are going to continue to question 12 what can cause a dangerous situation what can cause a dangerous situation now dilo di dintsinyana tse e leng gore di ka baka serai kana di ka baka borai mo tseleng ra utlwana ke eng dilo tse dintsinyana tse e leng gore di ka baka borai mo tseleng o tsamaya ka koloi e leng gore ga e road worthy gomme go ka baka borai mo tseleng ga e se road worthy ke ra gangwe ntse yang e le gore dithaere tsa teng di hedile kana di di senyegile di etse di tswa dithaere dilo tseo di ka baka borai mo tseleng ra utlwana go tshameka ka steering ke dilo tse e leng gore di ka baka di ka baka di ka baka borai mo tseleng go tshameka ka steering ke raya motho a tsamayang a tsamaya koloi ya gago e tsamaye kgonisiwa kgonisiwa yana ke go mo go ka baka borai mo tseleng ka gore kgantele kgantele wa go helela o tsena mo laeneng ya dikoloi tse o gapanang na tswa ke diboriki tse e leng gore ga di boriki sentle kana koloi tsa boriki ya gago bo borika ntlha e le one go mo go ka baka borai mo tseleng ka gore nako yo tlabeng o re wa borika ga gongwe tlabe o bona koloi ya gago e siela side e nngwe ka gore diboriki tsa teng di a bo di tshwara side e one hela ra utlwana O mo go ka baka borai mo mo tseleng. Question e nngwe e tlabe go botsa gore when you break you notice that your vehicle pulls to the side what could be the the cause or what could be the the cause yes so seo seo ha le gore koloi ya gago a burika wa bo itemogela gore mme ga ke burikane koloi ya me ka re e kgonna ka ga siding e ka go mo go dirwa ke goreng ke gore dibriki tsa gago di abo di di tshwara thata ntlha e nngwe go gaisa ntlha e nngwe ra utlwana your breaks engage on one side ra utlwana kana koloi ya gago e burika ka leotwana le e lengwe hela kana koloi ya gago e burika ka maotwana ka ga lefting hela tlo ke sone se o tla beng o lemoga gore ga o re wa burika koloi ya gago e siela ka ga ka ga side ra utlwana so break switch engage on one side dilo tse dingwe di ka tshwana leng go dima di-headlights kana motho a tla go bright o tla go brightile batho hela yane go mo go ka khosa dangerous situation kana o dima mme o dima late o dima batho ba hetse ba go flikela dipone ga kere kana o dimagetse motho a le gaushi a kere go mo go ka go ka go ka go ka presenter the other thing ke eng go quarter di-corner go cutting edges kana cutting corners motho a tla kgonaneng ga kgonaneng a tsena mo caveng o bo itlhela e le gore koloi ya go e tsamaya mo laning ya ya dikoloi tse di tswang tse ko pele go mo go ka go ka baka dikotsi now gone ha question number 12 ya what can present dangerous situation dipping your headlights too early Ha e le gore o dima di-headlights tsa go too early ga se ga o ka ke ga nna borai ra utlwana ka gore ga o di dima too early wa bo e re koloi e nngwe le o e bona hela o tswako question e nngwe go botsa gore when should you dim your headlights ra utlwana o tshwanetse o dime leng ga wa tshwanela o dima ga o bona batho ba go flikela o tshwanetse o dime ga o bona e le gore go na le koloi e tswang ko pele when there is oncoming traffic wa dima ra utlwana dipping your headlights too late ke sone se ne ke se bua gore ga o dima headlights too late koloi ye nngwe e tse e le gaufi go raya gore o ka o ka baka kotsi so answera ya rona e be nna b ra utlwana c ya re driving during the day without headlights i mean guys come on ga kwa kwa kgweetsa motshegare o tshubile dipone a kere wa bo bona e be e boelela gape mo question 13 ga se re ne ke e boeletsa ka phoso re utlwana e boelela hela yane le ga o bula mo bukeng ya matshwao i'm not sure ke page ma page 6 yes page 6 o tlo itlhela di tlhomagane hela yane go what can cause a dangerous situation o ka nna e tlola ebile ya se e ya 7 o rongwe ga gongwe ke yone no e bala ka nte no di ntse hela yalo re utlwane di tlhomagane hela ya what can cause dangerous situation so e nngwe ke yone ya goreng now a re itebelele gore ba ba kwadile di-answera tsa rona yang e be re a ko go a a kere ke ne ke ntse ke le bolelela di-answera tsa yone so a re ye ko go a a regular and well maintained vehicle a e ka cause a dangerous situation no cause ga is well maintained ha e ke a cause a dangerous situation e be re ya ko go b b ya re brake switch engage on all four wheels Ehe, o bo gakologela gore mme kana bogosi o kile a bua ka gore ga e le gore boriki ba gago bo tshwaranngwe ka go raya gore it can cause a dangerous situation o bo o sekela e o re none ke yone the correct answer nna ga ka rialo o tla bo nkgolega ne ke re diboriki tsa gago ga e le gore di tshwara ntlha e nngwe go gaisa ntlha e nngwe ke gone e le gore ka kgosa a dangerous situation but ga e le gore maotwana a gago a borika otlhe a bofo A Brita hela sentle. Go ra gore go mo gagwe ke ga khosa a dangerous situation. Ra utlwana. So ba bo ba go tshameka di mind games ba itse gore o kilo a bona di answer tsa mohuta. So wa go di wa go di tlolela gore ke tsone di answer. Yet ba itse gore ba le ka go go confuse. A re go go se se a re too much steering wheel play go khonisa koloi. A go tsamaya o khona khonisa koloi. o mo ka kgotsa e dangerous situation answera ya rona ya go nna c now ke raya gore le o lemoga gore batho ba ba ba leka go le o go le confuse yang gore o itlhela o phikile the the o tla o tla o tswa ko testing gore mme kana test e le ne e le motlhofo bogosi ke ipotsa gore ba re ke fositse dipotso dife ba ne ba go tshamekisitse hela yana ra utlwa let's go to question 14 you had to uh, obtain an expert opinion because of technical modification on your vehicle or to your vehicle akere what are you required to do technical modification technical modification re ka bua ka bone go bo go hetola koloi ya gago go gongwe kana alterations to your vehicle akere gate what is required ke se e leng gore sa tlhokagala ga e le gore o lekile go hetola koloi ya gago technicality technically mme o hetola ka dipone tsa koloi ya gago di laitang ka teng kana o change sengwe hela se e leng gore is technical mo koloing ya gago o tshwanetse o dire yang ra utlwana obtaining a, word, a road worthiness report is not enough ra utlwana the workshop report is not enough o tshwanetse gore o nne le a certificate on the opinion e e leng gore e tswa ko go a technician a technician certificate ra utlwana and the the vehicle document must be corrected dipampiri tsa koloi ya gago yaanong di tshwanetse go baakangwa gore gore di describe best koloi eo ka ga o e chanchileng ka teng ra utlwana ga e le gore o chanchile mmala wa koloi for example o tshwanetse wa reng wa yo wa ya ko transport wa eta wa wa chancha blue book ba gago gore bo blue book ba gago go na le color ya koloi ga e le gore go kwadiwa mmala wa koloi ga e le gore koloi ya gago e ne e le ntsho nao o e dirile tshweu e tshwanetse gore le gone mo mo mo bukeng ya mo mo mo mo blue book ba koloi ya gago go tshwanetse go kwadiwe gore no this car now is no longer

The suspension of your vehicle has been lowered. An expert opinion is needs to be obtained. When is this required? the suspension ke sone dilo tse ne ke bua ka tsone gore suspension ga ngwe koloi ya gago e isa ko tlase tlase tlase o e loyara kere ga tee head has been lowered ke tsone di-alteration tsone dilo tsene tsa kere ga teng an expert opinion has to be obtained O tshwanetse o ye ko motlhalefing mongwe o mongwe tse gore a mme ka ga ke e dirileng ka teng ka ga ke e loarileng ka teng a e siame e siametse gore nka tsamaya ka yone a kere ha o tshwanetse o botse a kere jaanong o tshwanetse o botsa leng go na le batho ba bangwe tla ba e dira gompieno a ba re no ke tla tsamaya ka yone tla ra kgwedi hela ke sena ke bona medi a petrolo e be e le gone ko checka mo thakong no you don't do that ra utlwana hela ga sena na o e altara wa go wa go batla an expert opinion immediately after after the alteration lebaka le nosi o tla dira koloi ya gago ya lo e loarile kante koloi eo ga ntse o tsamaya ka yone dithaere di toucha body ga dithaere di toucha body go raya gore di a reng di a gotlhega akere ga di gotlhega yalo e ka nna a thunya nako nngwe le nngwe akere so wena o tla bo o tsamaya ka yone o bo reno cause ke ko frasis town mme ke tsamaye ke tle ga borone ke tlo bonang that guy a tla a mphe eh, an opinion ya gore a e shapo ra utlwana o bo tla oa ka koloi mo tseleng e be e le gore e go bolaela go nogo so immediately hela after the alteration o tshwanetse gore an expert opinion must be obtained ra utlwana immediately after the alteration ansara ya rona e be nna b What is required when your vehicle is no longer covered by the motor liability insurance ke ne ke bua ka yone ga godimo ga le goreng koloi eo ga e le teng le gore e ka dirisiwa mo mo tseleng dikoloi eo ga e le go teng le gore e ka dirisiwa mo tseleng o tshwanetse o ye ko ko registration office and deregister that kind of a vehicle ra utlwana the vehicle must be deregistered at the licensing registration office answer ra rona e be nna c Question 17 What leads to frequent serious accidents when you are overtaking on highway? yaanong re re iponna lefoko le gape le boelela highway a kere go raya gore wa bo tsamaiwa ka eng ka lebelo le le le le ko godimo a kere tsela e tona e golaganyang metsi ke yone highway a one go a bo go tsamaiwa ka one twenty so ke eng se se dirang dikotsi thata kana se se bakang dikotsi thata ga e le gore go a overtakiwa ra utlwana ga o overtake o tshwanetse o keep a close eye to dikoloi tse di tswang ko morago immediately hela go sutela ka ga e le gore o tswa mo leineng ya gago o tshwanetse o bo shekile dikoloi tse di tswang kae ko morago ke sone seo se sengwe se e leng gore batho ba ba dira dikotsi ka bontsi go kgweetsa thata o susumetse koloi e ga pele ga gago go ka go ka baka kotsi ga o re wa overtake ra utlwana ke tsone dilo tse o tshwanetseng mo digakologelo ga o bua ka yone kana ga go botswa question yone e ra utlwana driving with enough distance